א גוטן טאג טייערע אידן, לאמיר לערנען מיטן אייבערשטן סוף דעם משנה יומי, מסכת כסובות פרק א' משנה ה', זאגט זשע די הייליגע משנה, יוסי בן יחונן איש ירושלים אומר, פאר מיר גיימער ווייטער לאמיר דערמאנען יוסי בן יחונן איז געווען דער אב בית דין, און ער איז געווען דער זוג, די חברותא, פון יוסי בן יועזר וואס ער איז געווען דער נשיא. אין יוסי בן יחונן קומט דא זאגן זייער אינטערעסאנטע משנה, לכאורה איין שורה האט נישט מיטן צווייטן איינגעלייגט אבער מען לערנט עס אביסעלע טיפער זעהט מען נישט נאר ס'האט איינס איינגעלייגט מיטן צווייטן נאר ס'ממש איינס געקלעבט מיטן צווייטן, סא לאמיר גיין שטאטליך. ערשטע זאך איז זאגט ער יהי בייתך דיין הויז זאל זיין פסוח לרווחה זאגט שוין דער רמב ם אז ס'זאל זיין אפן ברייט פאר יעדע איינער וואס גייט אדורך טאמער דארף ער עפעס ער איז הונגעריג ער דארף שטיק זאל ער קענען גלייך אריינקומען צו דיך אין שטוב. ס'דרייען זיך ארום אסאך אידן און זיי שטארבן פון בושה און נישט פון הונגער. פארוואס? ווייל ס'דא אידן בעצם וואס ווילן טיילן עסן, זיי ווילן העלפן אנדערע, נאר די וועג ווי אזוי זייער עפראוטש איז צו אנדערע אידן איז עס א בחינה ווי די הויז איז נישט אפן, דיין הארץ איז נישט אפן צו זיי, ס'קוקט אויס ווי די ביסט אביסעלע סנאביש, און מענטשן פילן זיך נישט קאמפארטעבל צוצוקומען בעטן א טובה. דאס קומט ער אונז לערנען, מאך זיכער דיין הויז, דיין הארץ איז אפן ברייט, אזוי ווי די גמרא זאגט לאו עכברא גנב אלא חורא גנב, נישט די מייזל איז די גנב, נאר די לאך ווי ער באהאלט זיין עסן דאס איז די גנב, און ווען די מייזל זאל נישט האבן ווי צו באהאלטן זיין עסן וועט ער דאך נישט גנב'נען, די זעלבע זאך פארקערט, אז טאמער וועט א איד נישט האבן א פלאץ ווי ער קען זיך אויסרעדן, א הארץ ווי ער קען אריינקומען דערציילן וואס טוט אים וויי, וועט ער זיך נישט קומען אויסרעדן, און זייער אסאך אידן נעבעך מוטשענען זיך אזוי מיט פראבלעמען טאקע פאר דעם, כאטש ס'איז דא גענוג און נאך אידן וואס ווילן העלפן, נאר די וואס ווילן העלפן ווייסן נישט וויאזוי מען עפנט אויף די טיר און וויאזוי מען איז וואנערעבל צו א צווייטן איד. די בת ענירה זאגט נאך מער, נישט נאר זאל זיין אפן, נאר כביתו של אברהם אבינו ווי אונז אלע ווייסן איז זיין הויז געווען אפן צו אלע פיר זייטן, און ער ענדיגט צו כדי שלא יצטרכי האורחים להקף למצוא הפסח, מאך זיכער דו ביסט אזוי צוגעלאזן צו מענטשן און ווייז זיי דו ביסט אזוי שטארק רעדי צו טון א טובה אז מען זאל נישט דארפן זוכן די וועג אקעי וויאזוי גיי איך אים עפראוטשן, ותפארת ישראל אבער לייגט צו נאך א שארפערערע זאך, מען רעדט נישט דא נאר פון עניים מען רעדט אויך פון עשירים, דאס מיינט יעדע מענטש וואס דארף העלפ, און אסאך מאל א עושר דארף אויכעט העלפ. יעדער אזא סארט איד, רייך ארעם, זאל זיך טרעפן ביי דיך אין הארץ און ביי דיך אינדערהיים אלעס וואס ער דארף. און איך וויל ענק דא ארויסברענגען א שטארקע נקודה, מענטשן זאגן, נישט אלעס איז געלט, ס'איז אמת, נישט אלעס איז געלט, ס'דא אסאך עשירים וואס זענען באמת רייך, און זיי האבן געלט אבער זיי האבן אנדערע צרות און זיי שעמען זיך צו קומען רעדן טאקע פארדעם ווייל זיי זענען רייך טאקע פארדעם ווייל זיי זענען גרויס ממילא מאך דיר זיכער צו זיין גענוג אפן און ברייט אז אפילו דער גביר זאל פילן קאמפארטעבל צו רעדן צו דיך און דיר קומען בעטן העלפ און פארשטייט זיך בפרט ווען מען רעדט פון מענטשן וואס זעען אויס ווי עשירים און עס ווייסט מען אלע אז זיי זענען נישט ס'פעלט נישט קיין גלייט ביי די רייענע וואס דרייען זיך מיט נעוויגעיטערס און וואוינען אין שיינע הייזער וואס פון דרויסן קוקט עס אויס ווי א עושר אבער איינער וואס ווייסט אביסעלע וואס טוט זיך ווייסט אז דער נעוויגעיטער באלאנגט פארן באנק און די הויז קוים וואס ער צאלט די מארטגעדזש. עניים ועשירים אלע ביידע סארטן עניים דער עני וואס זעט אויס ווי א עני און דער עני וואס זעט אויס ווי א עושר ביידע זאלסטו העלפן. זאגט די משנה ווייטער ויהיו עניים בני ביתך ארעמעלייט זאלן זיין דיינע שטוב מענטשן. רמב ם זאגט אז מען זאל אכטונג געבן אז ס'זאלן זיך דרייען ביי דיך אינדערהיים ארעמע לייט, און ס'איז בעסער ווי צו קויפן א קנעכט, ווייל לכאורה פיינענשעלי לוינט זיך סאך בעסער צו קויפן א עבד כנעני וואס דו צאלסט איינמאל געלט און דו האלסט אים פאר לייף. זאגט אבער די משנה ניין, ענדערש זאלסטו צאלן טייערער, וועסט אריינברענגען ביי דיך אינדערהיים ארעמע לייט און זיי געבן פרנסה, אפילו ס'קומט ארויס מער געלט, ווייל מען דארף שטיצן א ברודער. אסאך מאל קומט אויס ווען מען נוצט א היימישע היט צאלט מען מער, אבער יא, דאס ווילן חזל. סאו מען ענדיגט צו רעדן פון צדקה און פון חסד, קומט צו גיין די נעקסטע חלק משנה וואס אויבערפלעכליך זעט אויס ווי עס האט נישט קיין שייכות איינס מיטן צווייטן. אנפאנג רעדט מען פון חסד און פלוצלינג הייבט מען אן צו רעדן פון קדושה און פון צניעות. דהיינו, די משנה זאגט ואל תרבה שיחה עם האישה, וואס איז פשט פון דעם? ווי קומט עס דא אריין? נאר די אמת איז ס'קומט זייער גוט אריין. חזל ווילן אונז אויסלערנען די כלל אז אלעס וואס מען טוט דארף זיין געמאסטן און געוואויגן. ווייל אויב נישט וועט נישט טויגן. מען זאגט א ווערטל אז יעדע צו איז נישט גוט. צופיל עסן איז נישט גוט, צו ווייניג עסן איז נישט גוט, צופיל טרינקען איז נישט גוט, צו ווייניג טרינקען איז נישט גוט, איין צו איז יא גוט, זיך צומאכן דאס מויל. ס'איז דא אמאל וואס מען נעמט אריין געסט און מען טוט אזויפיל חסד אז מען ווייסט נישט קיין לימיט, מען ווייסט נישט קיין גבול, מען ווייסט נישט קיין גרעניץ, און ס'קומט ארויס פון דעם אמאל נישט קיין גוטע זאך. ממילא זאגן חזל, טו נישט חסד אן קיין גבול און אן קיין שכל, ווייל טאמער יא, קענסטו נאך דורכפאלן מיט אל תרבה שיחה מאישה, און וואס ס'קען צוקומען צו די ערגסטע קאנסעקווענצן, א מענטש דארף אלעס טון מיט א מאס. אין מסכת דרך ארץ, פרקי בן עזאי, שטייט אזוי, יעדע מענטש וואס קומט אריין צו דיך אין שטוב כעבדאי וכעשדיי, זאלסט אים ארייננעמען, זאלסט אים מכבד זיין, אזוי ווי רבי גמליאל, אויב זאלסט אים ארייננעמען ווי כאילו ער וואלט געווען דער גרעסטער רויבער. אין די מסכת דרך ארץ איז מסביר וואס מיינט דאס מען זאל מקבל זיין א מענטש ווי ער וואלט געווען א רויבער און זאל מכבד זיין אזוי ווי רבי גמליאל אז ס'געווען א מעשה מיט רב שי' א איד איז געקומען צום איינשטיין און רב שי' האט אים שיין אויפגענומען און געבן צו עסן און צו טרינקען ווען ס'איז געקומען ביינאכט האט די איד געזאגט ער וויל בלייבן שלאפן דא. האט רב שי געזאגט פיין, ער האט אים ארויפגעפירט אויף די עליית הגג, דאס מיינט די אויבערשטע שטאק, היינטיגע צייטן די אויבערשטע שטאק מיינט אז מען גייט ארויף סטעפס אין די הויז צום נעקסטן שטאק, אבער אין יענע צייטן איז צו כדי אנצוקומען צום אויבערשטן שטאק האט מען געדארפט ארויסגיין פון די הויז און עס איז געווען א לייטער און מיט די לייטער איז מען ארויפגעגאנגען צום העכערן שטאק, ווי נאר די איד איז ארויפגעגאנגען אויבן שלאפן איז געגאנגען רב שי האט אוועקגענומען די לייטער. וואס האט דער איד געטון? דער איד איז בעצם געווען טאקע א רויבער, און אינמיטן די נאכט ווען יעדער איז שוין געשלאפן, איז ער געגאנגען גענומען אלע כלים וואס איז דארט געוועזן, און ער האט עס איינגעוויקלט אין זיינע קליידער, און ער האט געוואלט אראפגיין און אנטלויפן מיט די גניבה, אבער אזוי ווי עס איז נישט געווען קיין לייטער, און אזוי ווי עס איז געווען ביינאכט האט ער נישט באמערקט אז עס איז נישטא קיין לייטער, איז ער אראפגעפאלן און האט זיך צובראכן זיין רוקן. עס קומט צופרי, און רב שיע טרעפט אים ליגן אויף דער ערד, מיטן צובראכענעם רוקן ווען אלע כלים ליגט אויסגעשפרייט ארום אים. און רבשי ע געט אים א פרעג איך פארשטיי נישט דו שעמסט דיך נישט? איך האב דיר נעכטן געגעבן צו עסן איך האב דיך אריינגענומען צו מיך אין שטוב און דו גייסט ווילסט מיך בא'גנב'ענען? זאגט ער אבער פארוואס האסטו אוועקגענומען די לייטער? זאגט ער זייער פשוט ווייל איך האב מקיים געווען וואס שטייט אין חזל יעדע מענטש כדאי וכשדאי איך האב דיך טאקע אריינגענומען זייער שיין איך האב דיר געגעבן צו עסן באט איך האב מיך דאך אלץ חושד געווען אז אפשר ביסטו א גנב ממילא האב איך אוועקגענומען דעם לייטער אין קעיס דו ביסט א גנב זאל געשען וואס איז געשען די כלל דארף מען געדענקן ווען ס'קומט צו חסד. אלוועיס אכטונג געבן נישט צו גיין צו ווייט, ווייל אז נישט קען מען ווערן בא'גנב'עט סיי ברוחניות און סיי בגשמיות, און מען קען האבן נישט קיין גוטע קאנסעקווענצעס. זאגט די משנה ווייטער, ואל תרבה שיחה מאישה, פשוט פשט, איין מקרה יוצא מידי פשיטא, אז מען זאל נישט רעדן וואס מען דארף נישט צו וועמען מען דארף נישט, אבער די מפרשים זאגן אז דאס האט איין חשבון מיט די פריערדיגע גמילת חסדים, די זעלבע זאך וואס איך האב פריער געזאגט. חזל לערנען אונז אויס, דו נעמסט טאקע אריין געסט, און טאקע די צונג איז א זאך וואס מען דארף נוצן כדי צו מאכן מענטשן פילן קאמפארטעבל, און מיטן צונג קען מען אויפטון א געוואלד, מיטן רעדן קען מען ראטעווען דורי דורות, אבער א צונג איז די גרינגסטע אייווער אין א מענטש'ס גוף, והחיים והמוות ביד הלשון, טאמער נוצט מען עס נישט במידה ובמסירה אויסגערעכנט, קען עס אויך הרג'נען מענטשן, און נישט נאר יענעם נאר זיך אליינס אויך. און ס'איז מיר איינגעפאלן א אינטערעסאנטע חידוש, שטייט דאך ביי די עייש'ס לאט אז זי האט נישט געוואלט אריינברענגען קיין זאלץ און פארדעם איז זי געווארן א נציב מלח. וואס איז פשט? מלח, זאלץ, איז די זעלבע זאך ווי א צינג. אן דעם קען מען נישט לעבן. אין יעדע זאך דארף מען אריינלייגן זאלץ, אבער אויך ווייטער מ'לייגט מען צופיל קען מען חרוב מאכן יעדע מאכל. און מלח איז ראשי תיבות חיים מוות לשון. עס קומט צו זאגן אז פונקט אזוי ווי די זאלץ איז גוט און ס'איז וויכטיג און אן דעם קען מען נישט, אבער נאך אלץ דארף מען לייגן מיט א מאס, די זעלבע זאך איז מיטן לשון, מיטן צינג, ס'דארף זיין מיט א מאס, ווייל החיים והמוות ביד הלשון. און ס'גייט נאך מער, ס'דא זייער אסאך מאל וואס מענטשן קומען זיך אויסרעדן צו א צווייטן איד, און זיי טוען חסד מורא'דיג שיין, אבער זיי פילן נאכדעם זייער גוט, זיי ווילן זיך אויפטון און זיי גייען דערציילן די פרייוועט זאכן וואס מ'האט זיך צו זיי אויסגערעדט צו אנדערע מענטשן, וואס געשעהט איז, דער נצרך הערט אז דער מענטש וואס האט אים געהאלפן איז געגאנגען ווייטער דערציילן וואס ער האט געזאגט, וואס געשעהט? מער וועט ער שוין נישט קומען רעדן, און נישט נאר ער האט פארלירן טראסט אין דיך, ער האט פארלירן טראסט בכלל אין מענטשן. זאגט די משנה ווייטער ואשתו אמרי, זאגט שוין דער בת ענירה, און דער תפארת ישראל איז עס נאכמער מסביר, אז דאס זאגט נישט יוסף בן יחנן, דאס איז רבי יהודה הנשיא האט דאס צוגעלייגט, ווייל ער האט מפרש געווען וואס יוסף בן יחונה מיינט, ווייל מען רעדט נישט דא אז אל תרבה שיחה מאישה, למשל אז דו נעמסט אריין אזויפיל ארעמע לייט און ס'קומט אריין צו דיך א ארעמע פרוי, זאלסטו נישט רעדן מיט די ארעמע פרוי צופיל, ניין, ווייל די ווארט האישה מיינט בהאי הידיעה, וועלכע פרוי איז דאס? דיין אייגענע ווייב, אז אפילו מיטן אייגענע ווייב זאל מען נישט רעדן קיין איבעריגע ווערטער, דאס קומט צו ווייזן ווי שטארק מען דארף אכטונג געבן אויף יעדע זאך, אז אפילו די אייגענע ווייב, ווי ס'איז דא א ענין פון שלום בית, דארף כ י צו רעדן מיט איר מער ווי מען רעדט מיט א צווייטן מענטש, נאך אלץ, אפילו דארט זאלסטו צולייגן קאפ וואס דו רעדסט און וויפיל דו רעדסט, ווייל יעדע זאך דארף זיין במידה במסירה. דער תפארת ישראל ענדיגט צו, אז אל תערב בשיחה עם אשתו מיינט מען דיין אייגענע ווייב, ווי קומט עס דא אריין? ווייל חזל זאגן דאך עיניו צרה באורחים, א פרוי האט נישט ליב קיין געסט, און ממילא מען האט מורא מיט דעם וואס דו וועסט רעדן צופיל מיט דיין ווייב וועגן דיינע גמילות חסדים, העסטו דיך אפהאלטן פון טון גמילות חסדים. איך האב מיך אייביג געוואונדערט אויף דעם מאמר חזל עיני צרה באורחים. פעלט פרויען, נשים צדקניות זענען פארנומען א גאנצן טאג מיט טיילן עסן פאר אידישע קינדער, גייטס קוקטס אין די שפיטעלער ווער טיילט עסן, ווער קאכט די אלע עסן. נשים צדקניות. נישט איך בין דער איינציגסטער וואס האט די קשיא, און נישט אז די קשיא איז נולד געווארן ביי מיך נעכטן. די קשיא האב איך נאך געהאט ווען איך בין געווען א קינד. איך האב געהאט א באבע אין אנטווערפן, מיין גרינפעלד באבע עליה השלום, וואס איך האב אליין צוגעזען ביי איר וויפיל חסד, וויפיל הכנסת אורחים זי האט געטון. זי פלעגט באקן און קאכן פאר אידן, עד כדי כך אז ר' איציקל האט נאר געוואלט עסן חלות וואס זי האט געבאקן. אַן ערד צו רב אַרכן. נאָך מער, מײַן אַנדערע באָבע, מײַן צוגעקומענע באָבע, מײַן לויפֿער באָבע, באַקאַנט גאַנץ ווילאַמסבורג, נישט נאָר ווילאַמסבורג, יעדער ייִד, וואָס איז דורכגעפֿאָרן דאָרט, האָט געוווּסט צו זאָגן, מע קומט אַרײַן צו מיסיס לויפֿער, איז געווען צו עסן און צו טרינקען פֿאַר געסט, מע האָט ניט אַמאָל געוואָלט געבן פּלעסטיק דישעס, נאָר עכטע דישעס, כּדי די געסט זאָלן זיך פֿילן באַקוועם, ווי כאילו זיי זענען בײַ זיך אין דער היים. פֿײַוו-קאָרס מיעלס! דאָס מײנט צו רב אַרכן? וואָס איז פּשט? נאר די ענטפער אויף דעם איז אזוי. יעדע זאך וואס דער רבונו של עולם באשאפן וואס האט א מורא'דיגע גוטע כח, האט דער רבונו של עולם צוגעלייגט צו דעם א יצר הרע וואס איז פונקט פארקערט. למשל אזוי ווי מ'האט פריער דערמאנט די צונג. די צונג קען ראטעווען מענטשן, אדער די צונג קען הרג'נען מענטשן. די זעלבע זאך איז מיט פרויען. שטייט אז די פרויען האבן א בינה יתירה, ספעציעלע קלוגע מח וואס מענער האבן נישט. מענער בדרך הטבע זענען מער אויבערפלעכליך ווי פרויען. און די ווארט צרה באורחא מיינט ווען איינער קוקט שארף אויף א זאך, מאכט ער קליין דעם אויג אזוי ווי איינער זאגט צרה מיינט אז פרויען לייגן צו קאפ צו די געסט צו וויסן ביי וועמען מען מוז מקיים זיין די כדאי ביי וועמען דעם חשדאי זיי נאו עקזעקטלי וואס גייט פאר אסאך שנעלער ווי מענער זענען מורא'דיגע מבינים אויף מענטשן זאגן חזל אל תרבה שיחה מאישה פארוואס אמת אז זי איז א מבין און זי האט דאך קענען זאגן וועמען מען דארף מכבד זיין און וועמען נישט, אבער עס איז רעדן צופיל, דא קומט אריין די שוואכקייט פון פרויען, כאטש זיי האבן די מורא'דיגע מעלה בענין יסיידע, אבער אקעגן דעם, פונקט אזוי ביי די צונג איז דא חיים והמוות ביד הלשון, די זעלבע זאך איז ביי פרויען אויך, אייבערשטער האט צו געגעבן תשעה קבין שיחה, און ווען ס'קומט צו גאסיפ, און מען רעדט צופיל דארט ווי זיי קענען זיך קאלער מאכן זייערע הייליגע עבודת הקודש, ממילא זאגן אונז חזל אל תלבש שכר מאישה, און טאקע מיט דיין פרוי, און טאקע ווען ס'קומט צו חסד, ווייל דארט די דקות'דיגע חילוק צווישן תשעה קבין און די בנין סעודה דארט ווי מען קען פארן ראנג, און די הייליגע משנה איז ממשיך. קל וחומר ביי אשת חברים, מאר דיך אז מיט דיין אייגענע ווייב וואס זי איז די אייזיק כנגדו, און זי איז די וואס העלפט דיך קאכן און באקן פאר די געסט, זאגט מען אל תרבה שיחה, פארוואס? ווייל זי האט די שוואכקייט פון תשעה קבין, און דאס קען ברענגען נישט גוטס, קל וחומר ביי אשת חברים, וואס דאס קען זיכער נישט ברענגען קיין גוטס. יעצט גייט די משנה ווייטער, מכאן אמרי חכמים פון דא האבן די חכמים געזאגט, כל זמן שאדם מרבה שיחה עמו אישו, די צייט וואס א מענטש טוט פארמערן רעדן מיטן ווייב, הוא אישו מיינט מען די אייגענע ווייב, גורם רע לעצמו, ברענגט ער שלעכטס פאר זיך, אזוי ווי אונז האבן פריער געזאגט, הוא בוטל מדברי תורה, דאס טוט מבטל זיין אז א מענטש זאל נישט טון די ריכטיגע זאכן וואס חזל האבן געהייסן מען זאל טון, וסופו יורש גיהנם, און סוף וועט ער נאך ירש'ען אין גיהנם אויך, אזוי ווי מען זעט ביי קורח, ווי מען זעט אין משלי, פרק י ד, פסוק א', חכמת נשים בנצי ביתה, די חכמה פון פרויען האבן געבויט הייזער ואיוולת בידיו תהרסנה, מיט איר נארישקייט האט זי מיט אירע אייגענע האנט חרוב געמאכט די הויז. זאגן חזל דאס גייט ארויף אויף צוויי פרויען, די ווייב פון אוים בן פלת און די ווייב פון קרח, ביידע האבן געהאט א ווייב און ביידע ווייבער האבן געהאט א מיינונג. נאָר די ווייב פון קורח איז געווען אַ נאַרישע פרוי, זי האָט צו פיל גערעדט, זי איז געווען ביזי מיט גאַסיפּ, און דאָס האָט צוגעברענגט אַז זי האָט איבערגערעדט איר מאַן קורח צו גיין אַקעגן משה רבינו, אין סוף איז געווען יורש גיהנום. משה אין כן אומן פלס ס ווייב איז געווען אַ אשת חכמת, און זי האָט געוואוסט אַז דאָס רעדן דאַרף זיין במדה במסירה, איז אויף איר געזאָגט געוואָרן חכמת נשים באַן צו בית ווייל בזכות דעם וואָס זי האָט אָפּגעהאַלטן איר מאַן פון גיין צו די עדת קורח, מיט דעם האט זי אים געראטעוועט פון גיין אין גיהנום אריין. ממילא היוצר אני פון די גאנצע משנה איז אפאר נקודות, די ערשטע נקודה איז ווען ס'קומט צו חסד, יעדער איינער קען טון חסד, מ'דארף נישט זיין קיין גרויסע גביר, מ'דארף נישט זיין קיין גרויסע חכם, מ'דארף האבן איין זאך, א גוט הארץ, א אפענע הארץ צו יעדעם איינעם, אז יעדער זאל פילן קאמפארטעבל צו קומען צו דיך, און ס'מיינט נישט דווקא ארעמע לייט, ס'קען מיינען גבירים אדער כמו גבירים, און ס'מיינט נישט דווקא געלט, ס'קען אמאל מיינען רעדן, פארדעם רעדט די משנה אגאנצע צייט פון אתה בשיחה ווייל די חיים והמוות ביד הלשון, האסט נישט קיין געלט צו העלפן א איד, זאג אים א גוט ווארט, מיט דעם קענסטו בויען וועלטן, אבער די משנה זאגט געב דיך אכטונג, דאן וועסטו רעדן איבעריגע ווערטער, וועסטו וויסן קענסטו הרג'נען דעם מענטש אויך, למשל טאמער וועסט גיין איבערזאגן וואס דער מענטש האט זיך אויסגערעדט צו דיך, אדער וועסט טשעפענען א מענטש, עס וויי טון א מענטש. און די משנה קומט צוצולייגן נאך מער די געוואלדיגע מעלה פון א פרוי, פון די בניית סדר וואס זי האט, פון די שארפע אויג וואס זי האט וואס אונז מענער האבן נישט, אבער מיט דעם אלעם די זעלבע ווי די צונג האט זי א נסיון פון תשעה קבין פון גאסיפ און מען דארף זיך פון דעם אכטונג געבן. און דאס מיינט אן ערליכע איד, בעלענס במידה ובמסירה. דער אייבערשטער העלפן אז מען זאל אייביג האבן דעם שכל גראד און וויסן אויסצונוצן די כוחות און די מעלות וואס מען האט אויפן ריכטיגן וועג. א גוטן טאג.